Shwmae, ydach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn ar al yn y gyfres yn y datblygiad o'r dudalen wefan fideo chwaraewr pwynt HTML ac ar gyfer hyn, rydyn ni'n ddim yn defnyddio y ieithoedd HTML, JavaScript ac XSS. Os da chi'n wedi gweld yr fideo o blaen, sef yr gyntaf yn y cyfres hwn, fe allech chi wedi sylwi, mae'r arbenniad o'r cortodiad yn edrych yn ychydig yn um, newidwyd oherwydd na'r dyn wedi defnyddio patrwm llun ar gyfer yr

Maen nhw'n dal yn app, sef yn fideo chwaraewr, felly mae'n angen, os dwi'n eisiau i gyfrannu y cod hwn gyda eraill, i menysod y gwybodaeth berthnasol anglyn â fe, ac hefyd sydd yn defnyddiol i gwahanreddu yr app hwn oddi wrth eraill i mewn yn y poliwr fel drwy defnyddio y blaen doddiad unigryw fel hyn. Ac wedyn mae gyda ni, fel arfer, y rhestr o pethau i'w wneud ac hefyd y rhestr o bethau sydd wedi eu cwblhawyd. Felly, y gyntaf beth gyda mi i ychwanegu i mewn i rhestr o bethau i'w wneud yw i osod y rhestr o'r fideoedd i chwarae ar yr ochr dde'r o'r fideo chwaraewr, fel y gallu y defnyddiwr dethol pa un i chwarae, ac hefyd i wybod yn beth bynnag amser pa un fideo sydd yn chwarae yn y cyfamser. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu yr newid hwn i mewn yn y rhestr fel hyn. Nawr, mae'n yn dweud gwneud maint fideo yn 500 o'r ehangder y dudalen gyda rhestr o fideoedd yn rhestr yn arddangos ar yr ochr dde i arddangos y fideo cyfredol. Felly, os dwi'n eisiau i wneud yr ehangder o'r fideo warrior yn 50% fi'n angen i mynd i'r tag ar gyfer yr fideo ac wedyn i newid y 70% i 50% Ac wedyn, os dwi'n eisiau i arddangos y ddoi gyrchig ochr ar ochr, fy'n angen i defnyddio y predoledd i boddi. Felly, dyma'r er arwydd ar ar gyfer y predoledd, y Saesneg boddi fel hyn. Felly, os dwi'n eisiau I wastatlunio fe ar yr ochr chwith, mae'n angen i ddefnyddio yr arwydd R, Saesneg chwith, fel hyn. Nawr, dwi'n gallu creu yr chraniad ar gyfer y rhestr. o fideoedd fel hyn. A dyma fe, yn yr tag ar gyfer y Saesnig rhaniad hwn, dwi'n yn defnyddio y dull gyda'r er prydoleddau hyn, yn gyntaf gyda'r y Saesnig boddi, am benodwyd i'r Saesnig chwyth, ac wedyn yr Saesnig lled aml gysylltnod chwyth. am fy nodwyd i 10 pixel ac wedyn yr ehangder o'r gothrych gyda'r er, ambenodiad o'r 40 y cant ac wedyn y tal sydd cysylltnod gwastad luniad am benodwyd i fod

Ac wedyn yr uchder o'r rhestra i fod yn 100 pixel, ac wedyn yr hunaniaeth i fod yn DV rhestra, ac i mewn yn yr tag ar gyfer y Saesnig rhadiad, dwi'n yn rhestru llinellau sydd ar y moment yn ffwlbri Ond yn hwyrach dwi'n yn gallu ysod nhw gyda'r yr dillad o'r cyfeiriadau o'r fideoedd go iawn. Felly os dwi'n nawr yn ychyb y ffael ac yn dadriad y dalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Yr hynna'n gallu torri i lawr ac i fyny ar yr rhestr ar ochr dde. Nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i fewn osod yr rhestr o'r fideoedd go iawn i mewn yn y rhestr ac i rhywsut ymlygu neu o'r oleo fe neu o'r lliwio fe pan mae'r fideo yn chwarae yn cyfredol. Felly, Dyma sut mae'r er cod tarddiad yn yr adran yr JavaScript yn edrych ar y foment. Dwi'n meddwl os ydyn ni'n mynd i llenwi yr rhestr o fideoedd gyda'r er cyferyddau o'r fideoedd, mae'r hyn yn angen i digwydd ar y dechreuad o'r lwythiad neu yn uniongyrchol ar ôl y cyflawniad o'r lwythiad o'r tudalen. Felly, dwi'n mynd i mewn ysod yr galwad ar gyfer yr ffwythiant newydd gyda'r yr enw Saesnig prif fel hyn ar y llinell 55 ac wedyn dwi'n mynd i creu y ffwythiant fel hyn nawr dwi'n mynd i fewn ysod yr codtaddiad i

sydd yn cynnwys yr gorchudd oddi wrth y dogfen gyda'r yr hunianaeth ddi rhestr, sef y rhestr fan yma. Ac wedyn, ar y llinell 59, ydyn ni'n yn ambenodi ar gyfer y predoledd o'r Saesnig dill. Ac wedyn, yno fe, yr is predoledd o'r Saesnig

yn yr ardal gysylltnod gyda'r y bach llythryn. Felly, fe fyddai hyn yn Saesnig gwyn ac wedyn cysylltnod ac wedyn Saesnig gyfod gyda'r yr ballith yn S, ond yn yr iaith JavaScript ydyn ni'n yn defnyddio yr aferiad lle mae'r yr cysylltnod ballith yn, yn cael ei alosodwyd gyda'r dim ond yr brif lythren,

ac ar gyfer pob un rhes, yr dyn yn cydydodi, imiwn yn yr amlywolyn llinell, y gwrthrych rychwant, neu gwrthrych Saesnig rychwant, gyda'r yr hunaniaeth SP rhestr ac wedyn yr rhif mynegau cyfredol o'r doleniad ac wedyn

i gynnwys yr amrywiolyn llinell elg rhestra. Felly os yr nawr yn archif y ffael, ac gan dydafriad dudalen fel hyn, a dyna ni, os yr hyn yn torchi i'r dde, dyma'r er cyferiadau o'r fedoedd, Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i o'r o leio neu i ymlygu y chres yn y rhestr sydd yn cyfredol. Felly, ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu creu ffwythiant newydd sydd yn cael ei rhedeg pob tro y mae'r fideo yn cael ei llwythyd ac wedyn yn dechrau i chwarae fel hyn. Nawr, ar y llinell 77, dwi'n wedi creu y ffwythiant newydd gyda'r enw chwarae, ac dwi'n mynd i symud y llinell lle i llwytho ac i chwarae pob un fideo i mewn yno fe, sef yr llinell lle oedd oedd 53 a 54, ac hefyd y llinell lle oedd oedd 72 ac 73 fel hyn. na'r ar y llinell 53 at ni'n dim yn galw ar yr un ffwythiad chwarae ac yr un peth hefyd ar gyfer y llinell 71. Na'r imiwn yn y ffwythiad chwarae, dyn nhw wedi ychwanegu y llinell i gerchu y gwrthrych ar gyfer yr Saesnig rhychwant cyfredol

gosodiad Saesneg beddgar, union yn y prydoledd Saesneg dull o'r gorchrych LSP rhestra, felly nawr os ydyn yn achub y ffeil ac yn llandu tabled y dalen, beth sy'n digwydd? Nawr, mae gyda ni yr neges gwell sydd yn dweud mae'r y gorchrych LSP rhestra yn null, ac y mae'r hyn yn digwydd yn arferol pan rydyn yn ceisio i defnyddio rhyw graffic nad yw eto yn llawn llwythwyd neu creuwyd. Felly yn y sefyllfa hon, y syml datrysiad yw i osod rhyw fath o goheiriad yn y galwad ar yr amresymeg trwy ddefnyddio y ffwythiant Saesneg gosod amseru mas fel hyn. A dyna ni ar y llinell 76. Dyn wedi mewn osod yr ffwythiant Saesneg gosod amseru mas. gyda'r yr goruchwyliad ar y llinell 81 o'r 200 milieiliad, felly os ydyn nawr yn ychydig o ffeil ac yn dybrio dudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr, mae'r y gyntaf fideo yn gyfredol ac mae'n ein yn ymlygwyd neu o'r olewyd yn yr dull bethgar. Felly os ydyn nawr yn clicio ar yr fideo i dechrau ac nawr os ydyn yn symud yr fideo tuag at y diwedd Nawr, mae'r yr ail fideo yn gyfedol ac mae hyn wedi ei amlygwyd yn y dull bethgar, ond mae'r yr fideo o'r blaen yn dal yn ei amlygwyd yn bethgar, felly mae'n angen i ni i dad amlygu yr fideo o'r blaen. Nawr, ar yr adran hollbydol o'r ardal ar gyfer yr iaith JavaScript, dyn wedi ychwanegu yr ambiwolyn hollbydol sydd yn galw el mynegau olaf ac mae'r hyn yn ei cychwynefyd gyda'r y gwerth o ddim. Felly mae'r er bwriad o'r amniwolyn hwn i gadw yr gwerth o'r

ar ôl ychydig o gohiriad yn yr ffwythiant JavaScript Saesnig gosod amser i mas, yn gyntaf ar llinell 78, yr llun yn creu yr amiwolyn newydd i gynnwys yr gorchych ar gyfer yr

Gwistar o'r fath wyneb oedd wrth yr Saesnig Beddgar yn ôl i'r arferol. Felly nawr os yr hyn yn achub y ffael ac gan ddatebly'r dudalen fel hyn, ac nawr os yr hyn yn chwarae yr uh, fideo ac yn symud tuag at yr uh, terfreniad o'r fideo fel hyn, a dyna ni, Nawr, yn y rhestr o fideoedd mae'r yr alwres yn cael ei ymlygwyd yn bethgar ac mae'r yr rhes o blaen yn cael ei dad ymlegwyd. Felly nawr, os ydyn yn symud i'r fideo nesaf, dwi'n clicio tuag at y diwedd, ac nawr yr hynny ar y trydydd, ac nawr mae'r trydydd res yn cael ei ymlegwyd gyda'r yr un o blaen, sef yr alwres, yn cael ei adferwyd i'r dull arferol, sef anfeddgar. Felly dwi'n meddwl ar ni'n wedi cwblhau y cyntaf newid ar y llinell deg i gwneud maint fideo yn 50% o'r ehangder y dudalen gyda rhestr o fideoedd yn y rhestr yn addangos ar ochr dde Felly, rydyn ni'n gallu troi y stwnsh neu hunch i'r dyddiad fel hyn. Ac wedyn, symud fe i mewn i'r adal ar gyfer y cwblhawyd, fel hyn. Ond nawr, mae gyda mi syniadau ar gyfer newidiau eraill ar y fideo chwaraeol hwn. Yn gyntaf i chwarae y fideo pan mae'n ein cael ei clicio ar y rhestr, ac wedyn i wastadlunio y rhestr i'r un uchder fel y fideo, achos pan mae'r er fideo neu'r uchder o fideo yn newid, mae'r er uchder o rhestr yn aros ar y un uchder ac Fe allai hyn yn edrych yn ychydig yn dryslyd. Ac wedyn i arddangos y llan manylion o'r fideo cyfredol islaw o'r fideo ar rhestra, rhywle fel yn yr adal fan yma, achos mae'r er manylion o'r fideo yn rhedeg allan o'r golygfa i'r ochr dde, ond os mae gyda ni rhyw fath o'r adal ar gyfer testun yn islaw, fe allai hyn yn cael ei defnyddiwyd i arddangos y llawn manylion, ac wedyn mae'n angen i arbed y manylion o rhestr o fideo yn y lle o storfa yn y boriwr, ac os ar y foment yr hyn yn cadw bwb dim i mewn yn y dillad gyda'r enw a fideoedd. ac mae'r hyn yn wastadolyn, felly pob tro rydyn ni'n eisiau i ychwanegu rhyw gyfeiriad i'w fideo imiwn, yn y fideo chwaraewr hwn, mae angen i ni i golygu y ffael destun hwn, ond os mae gyda ni rhyw fath o'r cyfleustra lle ydyn ni'n gallu pwyso ar ryw botwm ac wedyn yn alysgrifio ac i lido i mewn i ryw fath o destun blwch ac wedyn i arbed yr manylion hynny i mewn i'r rhestra. Fe fyddai hynny yn gwellai y defnyddiolrwydd o'r meddylwedd hon yn ethriadol ac hefyd ar y llinell 14 Yn yr un fodd, mae angen rhyw fath o cyflestra i ychwanegu neu dileu y fideo oddi wrth y rhestra. Felly, ar gyfer nawr, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Ers mynd i barhau yn y fideo nesaf, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac am y darfu'n fod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.